Dyondzo ya siku ra namuntlha yi ta huma eka buku ya Timhaka chapter 3 verse 12 ku fika 26. Right, so hi le ku dyondzeni ka buku ya Timhaka ekerekeni ya hina ene hi lava ku twisisa leswaku buku ya Timhaka yi vulavula hi yini. So ni twa ni ni twa ku ri nkateko lowu kulukumba swinene loko hi dyondza buku ya Timhaka hikuva buku ya Timhaka yi yi hi dyondzisa Masungulo ya kereke ya Hosi. Now, loko Yesu Kreste a ha ri emisaveni, eka buku ya Matewu, Marka, Luka, Yohana, Yesu Kreste a ri munhu loyi a nga velekiwa a ta emisaveni, kusuka kwalano a dyondzisa, a horisa vanhu, kusuka kwalano a vambiwa, a fa. Kambe before a vambiwa a fa, i vulavule timhaka ta leswaku Ni ta aka kereke ya mina. So now kereke ya Yesu Kreste yi sungula ka buku ya timhaka. So ni twa ku ri nkateko hi ndlela leyi. Standard xa kereke a xi a xi vekiwi hi mufundhisi kumbe ndlela leyi kereke yi fambisaka hi xiswona a yi vekiwi hi mudyondzisi kereke mafambiselo ya kereke yi vekiwa hi n'winyi wa kereke

uh, reflect as a, as, as trinity hi lava ku fana na kereke yo sungula a hi lavi tikereke to tala kumbe vanhu vo tala va ti vitana tikereke lomu handle and hi ti tiva hi mavito kambe loko hi landzelerisa i ku n'wana n'wani i dyondzisa hi leswi yena a ti twisaka swona ku a namuntlha moya wu te

Vavanuna va Israel kumbe rixaka ra Israel, man of Israel. Man of Israel. We will see as we go through uh, my sermon today, man of Israel. Now we are looking at

uh, the title and the outline, uh, the three points that I'll be looking at today. So that is the men of Israel, the title of our sermon, and we're going to look at their hatred, Peter's persuasion, Peter's warning. verse 12 and 13 before i pray rito ra xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi petro loko a dyondzisa etintepeleni ka ku loko petro a swi vona a byela vanhu a ku, Vavanuna va Israyele, mi hlamanela yini hi mhaka leyi? Kumbe mi hi tlhavela yini hi mahlo ku kota loko ingi hi fambisile munhu loyi hi matimba ya hina kumbe hi vukhongeri bya hina? Xikwembu xa Abrahama, ni xa Isaka, ni xa Yakobo, Xikwembu xa vatata wa hina, xi dzunisile Nandza wa xona, Yesu, loyi xi n'wi nyiketeke, loyi mi n'wi nyiketeke Pilato, mi n'wi landzula emahlweni ka yena, kasi yena a n'wi avanyisela ku n'wi tshunxa. Let's pray. Xikwembu tatana Xikwembu xa le henhla henhla ni rhandza ku mi khensa ku mi dzunisa eka siku ra namuntlha ni khensa rito ra n'wina hosi leri ri nga na vutlhari bya moya rito ra n'wina leri kotaka ku hi fambisa tanihi vakreste emisaveni Rito ra n'wina leri ri kotaka ku hi pfuna ni ku hi pfuxa eka ku ku tlela ka hina ngopfungopfu hi timhaka ta ku pfumala vutivi. Kutani Hosi, sweswi ni khongelela timbilu ta hina ku amukela ntiyiso lowu n'wina mi wu huhuteke leswaku wu ta hi dyondzisa, wu ta hi khorwisa, wu ta hi ololoxa, wu ta hi kurisa eku lulameni. Na kombela Hosi leswaku mi ndzi pfuna Ku nga vi miehleketo ya mina kambe a ku ve ku hlavutela loku humaka eka Bibele, hikuva Xikwembu marito ya n'wina ma na nkoka ku tlula marito ya mina. Ndza kombela Hosi ni ri karhi ni khongela ni khongela na nhlengeletano ha Yesu Kreste. Amen. Right, so uh, a hi languteni eka eka tivhese leti ti nga hi nga se za hi fika eka verse 12 so the review of the background chapter 1 yesu kreste u ya ematilweni loko yesu kreste a ya ematilweni kumbexana a nga se ya ematilweni u tshembisile yini moya lowo kwetsima right now moya lowo kwetsima wu fika eka timhaka chapter 2 se loko wu fika eka timhaka chapter 2 vanhu va tiku va sungula ku hlamala ku ku humelela yini hi ku loko moya wu fika wu fike hi ndlela ya ku vanhu lavawani va sungula ku vulavula hi tindzimi to hambana leswi nga endla leswaku vanhu va hlamala se loko vanhu va tiku va hlamalaku ku humelela yini petro a va nyika ku dyondzo kumbe a va dyondzisaku leswaku well i moya lowu kwetsima lowu nga tshembisiwa hi yesu kreste Nawu ku suka kwalano, a nga lo va nyika dyondzo ya ku va tivisa ntsena, i lo va nyika dyondzo ya ku tlhela yi va pfuna leswaku moya lowu wa Yesu, moya lowo kwetsima wu tisiwile hi Yesu Kreste loyi n'wina Vaisrayele mi nga n'wi dlaya. Moya lowo kwetsima wu tisiwile hi Mesiya. Kutani Petro a ku, Hina hi timbhoni ta swona sweswo. Kutani ku suka kwalano, loko a va dyondzisile va tlhaveka timbilu, loko va tlhaveka timbilu va hundzuka, va khuvuriwa, va sungula ku va va joyina kereke leyi a yi ri kona kwalano. Ku suka kwalano hi twa hi laha va nga hanya ha kona kumbe hi twa hi laha Vakreste Va nga khomana hakona ekerekeni, eka Timhaka chapter 2 verse 42 ku fika 47. Ku suka kwalano eka vhiki leri nga hundza hi vone Petro a endla singita. Petro u endle singita leriwani eka munhu loyi a nga tswariwa a ri na vulema kumbe loyi a nga fambi kumbe a nga beburiwa a nga fambi naswona a n'wi horisa. loko a n'wi horisa vanhu va hlamala ku xana i swi endlise ku yini so eka vhiki leri nga hundza hi dyondzile hi laha vaapostola va nga horisa xilema Now, just a short review. We know that from the book of Acts, it begins when the Lord ascends to heaven. And before he did that, he promised the Holy Spirit, that is in chapter 1.

Petro a swi vona na tsundzukani leswaku Petro i horise munhu wa vugona okay Petro u horise munhu wa vugona eka chapter 3 verse 6 he healed a lame man and now verse 11 talks about these people came and uh, they were amazed at what Peter has done so vanhu lavawani va tsutsuma va hlamala ku ku humelele yini loko swa ha te tano Hi vona hi laha Petro a tekaka nkarhi a ku, okay, uh, I need to explain this, ni lava leswaku ni mi hlamusela. So Petro, you know, a ri na vunhenha kumbe a a rhandza these opportunities. You can see that he loved opportunities like this. The same opportunity presented itself after the Holy Spirit came. And then there's another opportunity now. The people are gathering because of something happened. And then Peter took the initiative and took courage and said, listen. Now, Petro ala ku byela vavanuna va Israyele loko ni ku vavanuna a ni vuli ku a ku ri vavanuna ntsena ni vula ku rixaka ra israyele because a ku ri tikweni ra yerusalema ku fana loko hi ku hi le ka mbokota i tiko ra ka mbokota ku na vanhu va ka mbokota So a ku ri tiko ra Yerusalema ku na vavanuna va va va va va va va Israyele. So Petro a ku mi hlamalela yini? Why mi hlamala ingaku hi hina hi nga horisa munhu loyiwani? Now vanhu va n'wi voni a horisa munhu loyi a nga tswariwa a ri xilema but then va hlamarisa hi swona so a ku why mi hlamala? A heta ku vutisa sweswo, Petro, verse 13, i vulavula xilo xo hlamarisa swinene. I vulavula xilo xo hlamarisa. Now, this is just the introduction before we get to the main point, which is their hatred. Because Peter is going to talk about their hatred. So, Petro, a vulavula xilo xo hlamarisa eka verse 13. I ri, Xikwembu xa Abrahama ni xa Isaka ni xa Yakobo, Xikwembu xa vatata wa hina xi dzunisile nandza wa xona Yesu loyi mi n'wi nyiketeke Pilato mi n'wi landzula emahlweni ka yena kasi yena a lava ku n'wi tshunxa. So ku humelela yini laha? Hi vona Petro a tirhisa ritu Xikwembu xa Abrahama Isaka na Yakob. Now, hi swi kuma kwihi eBibeleni swilo leswi? Xana i ro sungula hi swi twa? Is it the first time we are hearing of how Peter is addressing God, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob? Is it the first time? Xana i ro sungula hi hlama hi hlangana na ku hlamuseriwa ka Xikwembu hi ndlela leyi? No, it is not the first time. Now what is Peter doing here? Petro i lava ku va kombisa leswaku munhu loyi va nge i Yesu Kreste hi yena a nga horisa a nga horisa matimba ya yena ma horisile xilema. So what we see hileswaku Peter is now going to attribute the power that has healed the lame man to someone else

hileswo yesu yesu loyiwani a nga horisa xilema ka ha ri yesu wun'we loyi hi n'wi tivaka through xikwembu xa abrahama through xikwembu xa isaka through xikwembu xa yakobo so a va hlamusela kumbe a khomanisa mhaka leyi hikuva israyele a va tiva Timhaka ta Xikwembu xa Abrahama, Xikwembu xa Esaka na Yakobo, a va tiva sweswo. Se a lava ku va kombisa ku Xikwembu lexi n'wina mi xi tivaka hi xona xi nga horisa munhu loyiwani, hayi Yesu Kreste loyi mi nga n'wi dlaya. So just explaining that he wanted to connect that and also attributing the power to Christ that he has healed the lame man. Now let's get to the main point of seeing uh, their hatred because Peter is going to describe their hatred towards Jesus Christ. And we see the whole story in Luke chapter 23 of when Christ was going to be crucified. So, hi lava ku vona point yo sungula, hi lava ku vona rivengo ra Vaisrael. So, Vaisrael, loko hi languta eka buku ya Luka chapter 23,

Yeah, and we find vito Pilato eka verse 13, I swona? Eka Timhaka chapter 3 verse 13 we find vito hi kuma rito Pilato. Now Pilato i munhu loyi a ri na vuhosi kumbe bya ku niketa ku avanyisiwa so yesu kreste i yisiwe emahlweni ka pilato eh, a fika a avanyisiwa kumbexana a lava ku vona leswaku xana i na vudyoho na so pilato a vula leswaku mara mina a ni voni vudyoho eka munhu loyi one about three times if you can read the whole of uh, luka chapter 23 mi ta twisisa xitori lexiwani so in fact le ka 23 verse 22 a vulavula na vona ra vunharhu a ku loyi u dyohile yini xana a ndzi kumi eka yena nandzu lowu a nga dlayeriwa ka wona hikwalaho ndzi ta n'wi ba kutani ndzi ta n'wi endla yini ndzi ta n'wi tshunxa Okay? Luka 23 verse 22. Ndzi ta n'wi tshunxa. So Pilato a ri a ri ready ku va a va tshunxela Yesu Kreste kumbe Pilato a ri ready ku va Yesu Kreste a nga vambiwi. Now, Petro i ri Xikwembu xi dzunisile Yesu Kreste kumbe Xikwembu xi endle leswaku Yesu Kreste a horisa munhu loyiwani. Xikwembu xi endle leswaku Yesu Kriste a horisa xilema lexi, kambe hi lava ku languta rivengo ra Vaisrayele. Hi leri, Petro i ri, Yesu loyi mi n'wi nyikeke Pilato, leswi vulaka leswaku Petro

Petro, Pilato a ri rhedi na ku va tshunxela Yesu Kreste, kambe Petro a ku, N'wina mi n'wi nyikete Pilato. Hi ndlela yin'wana, n'wina mi kale mi fositela ku Yesu Kreste a dlayiwe. So mi n'wi nyikete Pilato. Hi vona hi ndlela leyi a va nga n'wi lavi Yesu Kreste, va n'wi nyiketa Pilato hambileswi a nga ri na xidyoho, va n'wi nyiketa eka Pilato. Petro a ya amahlweni a ku, Kambe n'wina mi landzurile la kwetsimeke, la lulameke, kutani mi komberile ku nyikiwa mudlayi. So, enkarhini lowu Yesu Kreste a fanele a vambiwa eka wona, a, a, a, a khotsiwile kumbe a ku ri na munhu un'wana loyi a fanele a a vambiwa na yena a va ku i uh, Barabasi. So loko mi hlaya eka xitori xa Luka chapter 23 ematshan'wini ya ku va tshunxeriwa Yesu Kreste loyi a nga ri na nandzu Vaisrayele va ku hi tshunxa lowun'wanyani i mudlayi loyi a vuriwaka eka buku ya Luka chapter 23 va ku hi tshunxele mudlayi lowun'wanyani va ku a ku dlayiwi yesu kreste but yesu kreste a nga ri na nandzu so hi ndlela yin'wani a va venga yesu kreste hambileswi a nga ri na nandzu just imagine ku va i venga munhu loyi a nga ri ku na nandzu kumbe munhu loyi a nga tilulamela eka tindlela ta yena wena i sungula ku va i va na na na na mavonelo man'wana hi yena now Interesting hikuva verse 15 yi ku kasi mi dlele hosi ya vutomi you killed the prince of life mi dlele hosi ya vutomi loyi xikwembu xi n'wi pfuxeke eku feni kutani hina hi timbhoni ta swona loko hi languta leswaku yesu kreste i dlayiwile kumbe i vengiwile va n'wi venge njhani vaisrayele va n'wi nyiketile pilato hambileswi a nga ri na nandzu va n'wi um landzurile because Pilato i te ni mitshunxa la Yesu Kreste va ku, E-e, a hi lavi Yesu Kreste, hi lava loyiwani. Ende loyi a va lava yena a ku ri yena loyi a ri na nandzu, a ri yena a ri mudlayi. Now you look at that, why could the Jews do that? Why would the Jews says that we want someone who uh, is a murderer to be released instead of Jesus Christ who had no sin? Well, in some ways we are doing that today. In some ways, we are doing that today. we know of the lord jesus christ ha tiva hi yesu kreste hina hi nga tshama la kerekeni hi tiva leswaku yesu kreste i munhu loyi a nga riki na xidyoho if we are sitting here also today there might be a way that we are doing the very same thing that the jews did they denied the lord of the lord jesus christ they disowned him they handed him to be killed How many times have we been hearing about this perfect Lord Savior and we are not accepting the gospel? i ka ngani hi kha hi dyondzisiwa hi yesu kreste loyi a nga ri ku na nandzu loyi a nga zangiki a ri na nandzu hi in fact hi yena a lavaka ku hi ponisa kambe hina a hi le ku n'wi laveni so wena yi nga ti byela ku awel mina a ni n'wi vengangi yesu hi ku a ni endlangi nchumu vayuda va n'wi nikile pilato leswaku a dlayiwa but are you accepting the lord jesus christ as your savior now yesu kreste u dlayiwile hi vaisrayele kumbe i niketiwile eka pilato hi vaisrayele va n'wi dlaya

by faith in his name has made this man strong, whom you see and know, and the faith that is through Jesus, he has given this man perfect health in the presence of all of you so verse 16 a ku hikwalaho ka ku pfumela vito ra yena hi rona vito ra yena leri tiyiseke munhu loyi mi n'wi vonaka mi n'wi tivaka kutani ku pfumela ka yesu ku n'wi hanyise swinene emahlweni ka hina emahlweni ka n'wina hinkwenu timhaka 3 verse 16 petro se wa hlamusela ku this is how he was healed Ye, petro a ku ripfumelo ra hina eka yesu kreste ku va hina hi pfumela eka yesu kreste through the faith that we had or the faith that we believed in jesus christ it healed this man Ripfumelo ra, ra Petro eka Yesu Kreste ri horisile munhu loyi a ri na vugono eka chapter 3 verse 6. So what is Peter doing here? So he laid a foundation to say it is not me who did it. A hi mina ni nga n'wi horisa.

towards Jesus Christ rivengo leri Vaisrayele va nga va na rona eka Yesu Kreste now Petro a lava ku va tsundzuxa vavanuna va Israyele leswaku xiyimo xa Yesu Kreste hi xihi Peter wanted to remind the men of Israel what is the state of Jesus Christ, the position of Jesus Christ. And so he started by saying, Well, this man is the man that you hated.

mi twe evhangeli ko talatala kumbe mi twe hi timhaka ta ku yesu kreste u endla 1 2 3 there is no other name he is the lord and savior now we're gonna see peter's persuasion hi lava ku vona ku khorwisa ka petro from verses 17 now we're going to see how peter is going to persuade these men about the position or the state of Jesus Christ. So he's saying that, uh, well, I know that you acted in ignorance. Sweswi vamakwerhu ndza swi tiva leswaku n'wina mi dlaye Yesu Kreste and a mi nga tiyimiselangi, a mi nga swi lavi, a mi nga tiyimiselangi, a mi nga swi tivi. That's what he's saying in verse 17. And verse 18 a ku kambe Xikwembu xi hetisisile Hi mukhuva wolowo, timhaka leti xi nga rhanga xi ti vula hi milomu ya vaprofeta va xona hinkwavo leswaku Kreste wa xona a ta twisiwa ku vaviseka. You may have acted in ignorance. You may have done that without knowledge that that was the Messiah. You may have killed him not knowing that that is the Messiah. You may have killed him, you may have disowned him, you may have rejected him. But he persuades them that, well, God was doing his will. Xikwembu a xi endla ku rhandza ka xona, Xikwembu a xi endla leswi xi nga swi tshembisa khale through the prophets. And when we read from uh, several passages in the Old Testament, also in Luke 22, uh, verse 22, it talks about that. Before his crucifixion, in, in chapter 23, Luke 22, verse 22. Luke 22 verse 22 yi ri loko a ri n'wana wa munhu u ta tifambela hi laha swi nga vuriwa ha kona it has been foretold u ta tifambela hi laha swi nga vuriwa ha kona and again in luka 24 verse 45 ka va loko a pfula ku twisisa ka vona leswaku va twisisa matsalwa these people did this in ignorance and they did not understand what they were doing at the time and then in verse 19 he says that well now hundzukani ha kona

Now that I've told you, now that I've reminded you of this, of the state of this man, now that I've uh, reminded you of the truth, this is what you ought to do. Hunzukani. Hunzukani mi tlhelela eka Xikwembu, swidyoho swa n'wina swi ta rivaleriwa. Hi ndlela yin'wana Petro i ri, Mi dlaye Yesu Kreste. A mi nga tiyimiselangi kumbe a mi nga swi tivi kumbe a mi nga swi twi. Lexi mi fanelaka mi xi endla i ku hundzuka sweswi because ni mi tsundzuxile, ni mi byerile. Hundzukani mi tlhelela eka Xikwembu. I vula yini? N'wina mi ehlekete leswaku mi famba na Xikwembu. N'wina mi ehlekete leswaku mi le ka layini ya right. You've always thought that you are in a right lane. Kambe you've turned because this is what you did. But now If you did it in ignorance, now you know. Turn back to God. Tlhelelani eka Xikwembu. Loko mi tlhelela eka Xikwembu, God will forgive you. Xikwembu xi ta mi rivalela. Xikwembu xi ta mi rivalela, tlhelelani eka xona. Petro was persuading the men of Israel. petro a ri karhi a khorwisa vavanuna va israyele leswaku ina mi nga va mi karhi mi nga swi tivi kambe sweswi ma swi tiva someone may ask well ya a ni nga swi tivi timhaka ta bibele so so maybe ni ta sungula ku ti landzelela after loko ni ta va ni lendle vulavisisi and all of that well now you know sweswi ha swi tiva leswaku kreste wa ponisa And there's only one thing that we need to do, it's to go to him, it's to repent. loko ku ri ku timhaka ta yesu kreste a wu nga ti tivi loko ku ri ku a wu nga swi tivi leswaku i mudyohi sweswi wa swi tiva hikwalaho ka yini ka evhangeli endla leswi faneleke hundzuka endla leswi faneleke tlhelela eka xikwembu xikwembu a xi nge vi na ku o oh, lava a va nga swi tivi mara va swi tive a day after it doesn't work like that a swi tirhisi swona ku hayi mina i've lived for many years i didn't know the lord cannot, will not hold me responsible yes he will the moment you knew he will Because this is what has been foretold. And the Israelites were like, What? Yes, that's why van'wani va hundzukile va ponisiwa. So eka nkarhi lowu Petro a ri karhi a va khutaza, a ri karhi a va khorwisa leswaku you have to repent. so you may be sitting here today i also want to urge you i also ni lava ku mi khorwisa leswaku a ku na rito rin'wana a ku na nchumu lowu hi nga wu endlaka ku ponisiwa i tintswalo ta xikwembu we learned that in this uh, past friday at youth uh, hi karhi hi dyondzisa vantshwa leswaku uh, who deserves to be saved No 1. I mani loyi a faneriwaka hi ku ponisiwa? Ku hava. Ku hava loyi a nga ta ku ni tirhile, eh, ni ye akerekeni this many times I did 1 2 3 and then now I need to be paid. Ku ponisiwa a hi hakelo, ku ponisiwa i nyiko leyi nga hi faneriki. So verse 19 yi vulavula hi timhaka ta ku ponisiwa loko yi ku hundzukani ha kona

I ta hlangula swidyoho swa n'wina kumbe swidyoho swa n'wina swi ta hlanguriwa. He promises that if you go back to him, he will forgive your sins. So mi nga ehleketi leswaku swidyoho swa n'wina swi tele ngopfu a swi koteki ku hlanguriwa hi Yesu Kreste. Yesu Kreste wa swi kota ku rivalela swidyoho swa hina. The third point, ku lemukisa, ku lemukisa, the warning, Peter's warning. So the first point was Peter showing the Israelites their hatred towards Christ. The second, Peter's persuasion for them to turn from their hatred to God. a va kombisa rivengo ra vona yesu kreste uh, petro leswaku vaisrayele mi vengile yesu kreste so na hina a hi tivoneleni leswaku a hi le ku vengeni ka yesu kreste hikuva hi nga n'wi yingisi then loko petro a heta ku va byela sweswo a va byela ku well you can still be saved you can still go back to christ mi nga ya ka xikwembu you can still go back mi nga tlhelela eka xikwembu a va khorwisa ku this is how hundzukani repent you did it in, in ignorance yes repent mi swi endle mi nga swi voni yes repent but now he wants to also show them

old person so I couldn't like so I a swi ni karhata just because a ni tiva ku yesu kreste yes u ta vuya se loko i ku ni ta vuyisa homework loko yesu kreste a vuya what do you mean so believers long for this time because we'll be dining with the lord we'll be with our king the one that we serve

So we are yet to receive our King in his second coming. Now, verses 22, the warning that I was talking about, verses 22. hikuva muxe u vurile a ku hosi xikwembu xa n'wina yi ta mi humesela exikarhi ka vamakwerhu muprofeta la fanaka na mina mi ta n'wi yingisa eka hinkwaswo leswi a nga ta mi byela swona now Petro i lava ku tirhisa matsalwa ya Testamente ya khale, Deuteronoma chapter 18 verse 18 and 19. Muxe a ri karhi a vulavula timhaka ta ku ku ta va na nkarhi lowu Xikwembu xi nga ta mi nyika muprofeta. Ku ta va na nkarhi lowu Xikwembu xi nga ta mi nyika muprofeta la fanaka na mina by the time ya ya Muxe a tekiwa tani hi munhu loyi a yimela Xikwembu kumbe muprofeta. So Muxe a va byela leswaku eka Deuteronomy 18 verse 18 ku ta va na muprofeta loyi Xikwembu xi nga ta mi nyika yena mi fane mi n'wi yingisa. Now I like the Tsonga version ni rhandza Xitsonga lexi hikuva xi tirhisa rito leri ri nga tiya i ri Verse 22, Emaheteleleni mi ta n'wi yingisa eka swin'wana is that eka swin'wana kumbe eka hinkwaswo mi ta n'wi yingisa eka hinkwaswo hinkwaswo leswi a nga ta endla yini a nga ta mi byela swona hayi leswi a nga ta swi vula okay because sometimes ku vula is to say But ku mi byela it has a command in it. Ku byela has a command in it. Mi ta n'wi yingisa and ku yingisa it's not ku twa. Okay? Ku yingisa has an essence ya ku i byeriwa xilo wa xi endla. So Petro a ku Tsundzukani timhaka ta le leswi Muxe a nga vula swona. So Petro a tlharihile ngopfu because a swi tiva leswaku vavanuna va Israyele va ndla yini? Va tiva Testament ya khale. So he used that situation. Petro a tiva leswaku vavanuna va Israyele va tiva Testament ya khale. He knew that the Israelites were so learned from the Old Testament. So he used that road that remember Moses said. There will be a prophet among you. You will have to obey everything that he tells you. So verse 23, kutani kuta ta endleka leswaku un'wani na un'wani loyi a nga yingisiki muprofeta loyi u ta susiwa exikarhi ka tiko that means they will be cut off loyi a nga ta ka a nga yingisi muprofeta loyi The one who will not obey this prophet will be cut off. Then 24 naswona vaprofeta hinkwavo lava nga vulavula hi ku sungula ka Samiyele ni lava n'wi tlhandlamaka hinkwavo va vhumbile masiku lama. Now Petro se a vula ku leswi va nga swi vula this is what is happening and that was the times of Acts chapter 3. Petro a ku leswi va nga swi vumba vaprofeta lava khale swi le ku humeleleni. leswi va nga swi vhumba swi le ku humeleleni so petro a va tsundzuxa leswaku hi n'wina vana va vaprofeta ni ntwanano lowu xikwembu xi nga wu endla hi vatatana wa n'wina so petro a ku that peter said uh, that prophecy that prophecy actually is being revealed in these days You are part of God's covenant that he made with your fathers. mi vanhu va ntwana mi vana va vaprofeta kumbe mi vana va ntwana lowu xikwembu xi nga wu endla na vatatani wa hina and therefore he quoted a verse from genesis 22 verse 18 So Petro aba aba aba aba niketa ku tsundzuxiwa ka testament ya khale so we are not surprised a hi hlamani loko Petro a tirhisa testament ya khale because a va tiva testament ya khale ku fana na hina sweswi loko hi tiva timhaka ta ku um loko hi tiva dyondzo yo karhi let's just say hi tiva ku mu loko munhu a byala ximilani um xi fanele xi fa ku sungula so that xi kota ku hanya right so loko munhu a fika a mi dyondzisa dyondzo leyi endlaku hi swimilana a mi byela ku this is how it's going to happen yi ta i ta fanele i byala xi fa i cheleta and then xi ta kota ku huma so petro a ri karhi a endla swo fana ku from what you know this is what is happening and therefore a va yisa eka testamente ya khale so verse 26 xikwembu xi sungurile ha n'wina ku mi humesela nandza wa xona a nga yesu kreste xi n'wi rhuma ku ta mi katekisa hi ku mi hundzuluxa un'wana ni un'wana eku biheni ka yena so peter was saying that the lord has started with you the lord has started with you men of israel

and i believe it is the same today na na na na ni na ku tshemba leswaku i xilemukiso lexi xi nga xa ntiyiso ni le ka siku ra namuntlha a ri karhi a va lemukisa leswaku loko mi nga yingisi kreste mi ta hambanisiwa ni nkateko wa yesu kreste kumbe mi ta hambanisiwa ni nkateko lowu mi nga endleriwa wona

because john 14 15 says loko mi ni rhandza mi ta hlayisa milawu ya mina therefore how do you love christ if you do not obey him we start by first seeking him and therefore we can obey him

May the Lord help us. Let's pray. Ai khongeleni. Xikwembu tatana hi rhandza ku mi khensa eka siku ra namuntlha. Hi kombela ku pfuniwa leswaku hi twisisa xiyimo xa Kreste hi matlhelo hinkwawo leswaku Kreste u hanyele vutomi lebyinene naswona u hanyele hina leswaku loko hi pfumela eka yena mi ta hi ponisa hi kombela leswaku xikwembu tatana mi hi pfuna ku amukela ntiyiso hi titsongahata hi amukela vudyoho bya hina hi amukela leswaku i nyiko ku ponisiwa a hi hakelo yi nge tshuki yi ve hakelo naswona hi ehleketa leswaku xana hi nga swi endlisa ku yini hosi ku va hi yingisa yesu kreste Loyi a nga vengiwa, a nga dlayiwa, kambe yena a hi vukarha a lava leswaku hi ta eka yena. Kreste a nga tlherisi mudyohi loyi a hundzukaka, kambe u nyika tintswalo eka loyi a hundzukaka. Xikwembu na hina ha khongela leswaku eka siku ra namuntlha hi hundzuka eka swidyoho swa hina, hi ri vapfumeri, hi tlhelela eka Xikwembu. Loko Hosi ku ri na lava va nga riki vapfumeri, n'wina mi tivaka timbilu ta hina, mi va koka hi ntiyiso wa n'wina leswaku A va nga swi koti ku ta emahlweni ka n'wina loko va nga voni xidyoho xa vona. Ha khongela Hosi leswaku mi ta hi pfuna eka siku ra namuntlha. Ha Yesu Kreste. Amen.